Helo a chroeso i'r fideo gynta ar Heg y Tŷ Maths gyda'r bwriad y syml o drio cyflwyno Heg y Tŷ Maths i chi. Felly os ewch chi i hegetymaths.com, os ydych chi'n gwylio hyn, dwi'n gobeithio bod um, chi wedi cyfrestru ar Heg y Tŷ Maths. Os ydych chi yn eich e-byst chi, Fe welwch chi, mwy na thebyg, bod neges wedi dod sbel fawr nôl wrth uh, Mister Hegarty ei hunan. Os na, felly bydd yn eich junk chi, felly checwch hwnni rhagofan. Uh, ewch wedyn i existing users fan hyn. Croeswch i wylio'r fideo uh, na gyntaf, os ydych chi am, a mynd i teacher login. Yn syml iawn, wedyn byddwch chi'n rhoi mewn eich e-bost chi, e-bost gwaith, a wedyn fan hyn eich gyfrinair, os ydych chi'n cofio fe. Grêt, mae gobeith. A dyma chi i mewn yn Nheg y Tŷ Maths. Pan fyddwch chi wedi cyrraedd i mewn i Heg y Tŷ Maths, dwi ddim yn siŵr iawn beth fydd yn eich wynebu chi, ond jyst i wneud yn siŵr bod pawb yn yr un lle, os cliciwch chi ar Manage fan hyn, a wedyn Manage Students neu Classes, beth fydd o'ch blaenau chi, bydd rhestr yr holl ddosbarthiadau sydd wedi eu cofrestru ar Heg y Tŷ Maths, Be mae llwyth o'r gwaith wedi wneud i chi yn barod? Mae'r dosbarthiadau mewn a, a'ch dosbarthiadau chi mewn theori, os maen nhw uh, dal yn, yn parhau i fod yr un peth. Um, o ran uh, dweud wrth Hegi tu mas pa ddosbarthiadau uh, rydych chi'n dysgu, be chi'n gwneud yw dewis nhw, so edrych lawr drwy'r rhestr a wedi dewis y rhai rydych chi'n dysgu. Felly am y tro, newn ni hwn, newn chi wedi clicio ar yr ochr fan hyn, mae Hegi tu mas nawr yn adnabod chi fel athro yn y dosbarth nawr, a newn ni'n arall yn hyn blwyddyn deuddeg. Oce, bydd rhain wedyn yn mynd yn syth i dop y rhestr fan hyn, eh, fel bych bod chi'n gallu cael mynediad atyn nhw'n rhwydd. Felly, jyst i atgoffa chi, mynd i Manage, a wedyn mae Classes yn troi lan fan hyn yn syth. Er mwyn gwneud yn siŵr eich bod chi'n hapus gyda'ch dosbarthiadau, cliciwch chi fan hyn, er mwyn gweld y bobl sydd yn eich dosbarth chi. Bydd yr enwau yn, yn ymddangos. Dwi ddim yn mynd i wneud hyn nawr gan bod y fideo yn mynd yn fyw ar-lein. Os angen ychwanegu, disgybl, gallech chi wneud e fyna. neu newid unrhyw un sydd yna'n barod. Okay. Beth gorau nesaf efallai yw i mynd i Markbook lan fan hyn. Fe welwch chi wedyn eich dosbarthiadau chi'n ymddangos. Fi jyst yn rhoi crynodeb i chi, beth sydd ydych chi yw eich dosbarth chi, y nifer o ddisgyblion, fan hyn um, y nifer o dasgiau neu asyniadau sydd wedi cael eu gosod i'r dosbarth fel gwaith cartre, fan hyn faint o adborth sydd wedi cael ei roi i uh, gwahanol ddisgyblion, A wedyn fe welwch chi fan hyn wedyn crynodeb o'r amser sy'n cael ei gwylio gan y disgyblion. Iawn? Mae rhain yn mynd ar draws, chi'n cael, um, dwi'n meddwl, yr oriau a'r munudau i'r dosbarth yn ogystal a wedyn y cyfartaledd i bob disgybl. A'r un peth fan hyn, o ran asesiadau, mae'n bosib i, i roi asesiadau ar-lein hefyd, chi'n gallu rhoi Um, mae'n rhoi cyfanswm i chi o faint o oriau fan hyn a wedyn y cyfartaledd. Ac wedyn yn ôl, mae'n bosib i o roi uh, cwestiynau ar-lein A dwi'n fan hyn, mae'n rhoi faint o oriau mae'r disgyblion wedi treulio'n yn ateb y cwestiynau yna a'r cyfartaledd i'r dosbarth. Be sy'n yn neis am ti heg y tu mas yw fe welwch chi uh, help ar ochr bob tudalen o'r bethau. Os cliciwch chi fyna, fe sy'n ymddangos yn syth i rhywbeth o tutorial bach ar y munud neu ddwy o hyd yn y bob amser, sy'n esbonio i chi beth yw cynnwys y dosbarth yna, felly yr tudalen yna. Dwi ddim yn credu bod chi'n clywed hwnna, er dwi ddim yn siŵr, ond um, mae yn mynd trwyddo beth sy'n bosib i weld ar bob tudalen. Felly, dyna fe, dyna eich MacBook chi, a naturiol wrth i chi ddefnyddio mwy o Heggerty, fe fydd mwy o wybodaeth yn ymddangos fan hyn yn awtomatig. Rwy jyst wedi gwasgu bwtwn manage fan hyn a manage students a classes er mwyn creu dosbarth newydd. Iawn, os nad yw'ch dosbarth chi yma neu chi am greu newydd, mae'n bosib gwneud un fan hyn. Felly, dwi'n ni alw hwn yn dosbarth preseli er mwyn creu um, dosbarth ffug fel bethau. A dyna fe, mae e wedi cael ei greu a dwi'n gallu dod o hyd i fe nawr lawr fan hyn. a dwi'n gallu ychwanegu disgyblion i fyna. So dwi'n mynd i wneud hwnna'n weddol gloi, jyst rhoi uh, enw mewn. Dyna ni wedi disgybl i ni enw'r disgybl yma. Neu i cadw pethau'n syml am y tro a rhoi'r wybodaeth yna mewn. Gret, so dyna un disgybl mewn. Dwi'n jyst mynd i wneud cwpl ar. Dyma chi, fe welwch chi fy nosbarth ffug gyda'r disgyblion tri yn yr ystyr yma. Dwi'n nawr am fynd nôl i Manage, y dosbarth yma, na i sgrolio lawr y gwaelod a jyst clicio fan hyn i ddweud wrth Egidito fi yw athro y dosbarth yna. Oce, okay, nesaf yn ni fwrw ymlaen gyda gosod gwaith. Fe welwch chi hwn yn yr ail fideo.